Baba. Hey.
Hey. Bobu ja lego serikal denga. Serikal agwabu.
Basira lot kibul. Hey, ya wach baba to lit na yawa. Lit na ne baba ne wacho ni wakaw gik moko wakaw te. Wakaw gimoro amora.
Achiel kuom gi.
Baba wacho ni wakaw rwak mask. Warwako.
Baba wacho ni mondo ochuo vaccine. Wachuoyo.
Baba chaki wacho ni mondo mi mondo mi kik wabed oko. Changanyikiwa.
Kik mondo bi polis gowa. Olawa marigo madwa tur baba. Wach mane kendo machak baba dugo nyisowa. Baba dogo nyisowa ni wakawo kura. Babi wacho ni wakawo kura. Wakawo.
Kapok ukawo upande, dong' wakawo baba mara e. Dong' atemo- Baba an go pande, ah, An go- baba. Baba an ga kawo.
Watemo matek.
Anyagora malich, Ame wagol negi.
amanyo gimoro amora. An wach baba litna. Baba an kata mana pesa ni wacho ni wakawo. Wakawo.
Babi Gimoro wacho ni amora. mondo mi wakawo pande. Wakawo. Wakawo.

Baba ng'ani otemo. Mano rabondo maswaya. Ochopo kama koro wach ni ng'ani koro chako wuonde kendo. Wuodo dhaya.
Wuodo dhaya chako wuodo baba. Jakom chunyi to ler ni miya miya. Koketo tiende mane tielo. Gima wanyiso baba ni baba kik bed gi buok. Wang' ni to kik injawa.
Wan bang' baba. Ng'ama pingo to ng'a? Iwa osewang' wagolo gute gi oko. An aketo nyaka mana piny nyaka chonga. To baba kik wi wil nikech chingruok bende wating'ore mapek baba to koda ni mondo wanyis jopiny. Ma achako ga achaka kapok sing' alufu auchiel obiro. Baba wating'o pak wating'o gine ne paket nyisgi. Ma so ma koro test mar aluf auchiel baba ma kisingo. Baba ma pipe. Ng'ama pingo onge. Ma to nok iwacho ni ji okaw. Lakini ma wachako ga chako wa mimi milumo mar aluf auchiel mane wacho. Baba ma okaw ma pipe wanyiew siling aluf piero aboro gi ang'wen. Gima tek marach baba sani. Sani wuonja dego in minyalo golo wa oko. Gima sani tek marach. Jakom winyi mogo sukari oko kawo suchopo siling mia gi piero adek.

Sukari gi chak mano to koro kwach dala ka dala dhiang'. Eh, wacho ko siemo ng'awa. Baba ng'ani kik be moko go ilwedo. Ah, ma to siepne.
No siebe Ma to boy ne. Ha? Ma boy ne. Ma boy ne. Yo ka jamano bwonjo ka neno wa. Ah, boy ni to boy. Ng'eji be ne.
oting'o maler.
To in chicha dong' winjo kupenjo yawa. Donge wacho kata maler bwa. Dong' aoro nu wendo.
Donge aoro nu wendo. Agombo unyalego sirikal to nok oluongo. Noko wacho. Lakini to wan okwa joma riek bwana. Koro gima wanyalo kono baba. Eh. Sani ting'eni onge kae. Mano tang'eyo adier.
Ma miwa mana siso mane baba nitie maluwo boy ni. Ok wanyal kete nikech wan gi gero no nyako bedi. Nyako bedi. Apa ni nyalo paro higa paro chiko ga higa paro ariyo 1920. Gima ne jalni otimo. Jalni notimo tim madong wuon baba donge mano keto bwana. Golin ya bin kuom ng'ani ng'ani. Mer chaki golin medi ni apare kuom jama. Kod bwana.
Ba no pida tutadi.

Ne mich mane Nyasaye omiyogi. Ng'ato ka ng'ato gi min ode.
Mama mangina. Baki ne gima Nyasaye nomiyogi kapo ni gitim mana gitimo ne dhano. Malea, lena, malea. Akonyi nyan, awi oluyeko. Maya yie.
Achaki ne gima ne Nyasaye omiyo jalni. Ma wudo dhaya, ma iluongo ni mama Lucy Docho, to nosiptal kacha waneno gi wang'wa ni. To mane gi jatute mane omiyo nyithindo. Dog mana adier.